Gudde Moien, Dir Dammen an Dir Hären. Nächsten Donneschdeg ass an der Chamber eng Debatt iwwer d'Integratioun, d'Zukunft vun Integratioun, déi fir eist Land jo eng eminent wichteg Debatt ass. A mir hate virun enger Woch de Festival des migrations hei, wou mer och gesinn hunn, datt sech vill Politiker do gedréckt hunn. Ewen hunn zwee CSV-Spëtzekandidaten ass vu Stand zu Stand gelaf an huet do alles geschmaacht, wat en ugebuede krut fir z'iessen. An esou liewe mer jo anscheinend an enger heiler Multikulti-Welt. Ass dat esou? Ass dat esou? Kënne mir als Politiker elo einfach esou maachen, als wär dat de Wee, an dat ignoréieren, wat an Europa ass? Mir gesinn an Däitschland, dat déi immigréiert Communautéiten, haaptsächlech déi tierkesch Immunitéiten, souguer an der drëtter oder véierter Generatioun nach ëmmer grouss Problemer mat Integratioun hunn a grouss Deeler vum Grundgesetz fir sech net wëllen akzeptéieren. Mir gesi wat a Frankräich lass ass an de Banlieu'en, an ech mengen jidderee vun iech kennt dat wahrscheinlech aus de Medien. Mir haten elo de Freideg de schwedesche Premier an der Chamber, deen eis iwwert déi organiséiert Kriminalitéit a groussen Zonen vun de schwedesche Stied geschwat huet, déi jo och mat der Immigratioun zesummenhänken. Hien huet dat zwar haaptsächlech um Chômage festgemaach, well den huet den Echec vu senger eegener Politik wollt agestoen, mee och wat a Schweden ass, wësse mer alleguer. An der Belsch wësse mer, datt a verschiddene Quartieren, virun allem vu Bréissel, mee och a villen anere Stied einfach iwwerhaapt keng Interaktioun méi besteet tëschent Belsch a muslimesche Communautéiten. Molenbeek ass e gutt Beispill. An déi ganz Entwécklungen an schrecklech Tendenzen, déi mer an den leschte Joren do haten, mussen och oppen ugeschwat ginn. Ass Multikulti an Europa en Erfolleg? Ech géing mol behaapten, nee. Mir musse kucken, wéi wäit mer an där Richtung iwwerhaapt kënne goen, wëlle goen, wat d'Zukunft vun den europäesche Gesellschafte soll sinn, bei enger massiver Immigratioun aus Kulturkreeser, déi net onbedéngt integratiounswëlleg sinn an éischter hei wëllen no hiren gesellschaftleche Virstellungen liewen. Lëtzebuerg ass do e ganz besonnesch wichtege Fall, well mer geschwënn als Lëtzebuerger eng Minoritéit an eisem eegene Land sinn. Mir hu Gott sei Dank vill auslännesch Communautéiten, déi eis kulturell a reliéis méi no stinn. Et ass also net esou, wéi et an anere Länner ass. Mee trotzdeem musse mer eis froen, Wéi eng Zukunft huet eis Kultur? Wéi eng Zukunft huet eis Sprooch? Wat si mir Lëtzebuerger a wat ass Lëtzebuerg nach? Nach? An do musse mer einfach op d'Integratioun méi wéi jee pochen. Mir wäerten och als adr do eng ganz Rei konkret Propositioune maachen. Mee déi Tendenz, déi mer feststellen an déi Der och wäert gesinn an der Debatt an der Chamber den nächsten Donneschdeg, ass, dat fënnef vun deene sechs Parteien an der Chamber op e Wee ginn, fir ëmmer méi politesch Participatioun vun den Auslänner hei wëllen anzeféieren an domadder aktiv d'Resultat vum Referendum wëllen ignoréieren. Csv huet dat scho gemaach duerch d'Bradéiere vun der Lëtzebuerger Nationalitéit. Souguer no 20 Joer, wann e kee Lëtzebuergesch geléiert huet, no 20 Joer am Land, schenkt d'csv de Leit d'Nationalitéit als Belounung fir en Net-Integratiounswëllen. A mir hunn d'Asti, déi elo Fuerderunge stellt, dat d'Chambre des Salariés, well se méi no ass bei den Auslänner, hirer Meenung no soll en direkte Pouvoir d'initiative législative kréien. Mir hunn déi Ideeën och alt nees vun der csv, wéi de Conseil national des étrangers direkt wielen ze loossen. Also et si sou vill Ideeën, déi elo sollen decidéiert ginn an diskutéiert ginn an enger éischter Phas, déi drop auslafen, fir de Referendum ze ignoréieren an den Auslänner awer eng politesch Participatioun op nationalem Niveau hei am Land ze erméiglechen an enger Zäit, wéi gesot, wou mir marginaliséiert ginn. Zukunft Lëtzebuerg ass eng Debatt, déi net nëmmen ëm de Wuesstum geet, net nëmmen ëm d'Mobilitéit, net nëmmen ëm de Logement, mee Zukunft Lëtzebuerg ass och ëmmer méi eng Debatt ronderëm, Kënne mir als Lëtzebuerger an dësem Land nach iwwerhaapt eis kulturell Identitéit laangfristeg sécheren? A wéi gesäit dat Lëtzebuerg vu muer aus, wa mir higinn an ëmmer manner op Lëtzebuergesch als Sprooch Pochen ëmmer manner eis eege Kultur vermëttelen, déi eis eege Jugendlech schonn net méi an de Schoule léieren. Wat geschitt mat eis als national Communautéit an eisem Land? Ech mengen, dat ass och eng ganz wichteg Fro am Hibléck op d'Wahlen am Oktober. Ech däerf Iech vläicht recommandéieren, den Donneschdeg déi Debatt an der Chamber kritesch ze verfollegen a ganz genau drop opzepassen, wat déi eenzel Parteien zu deem Thema ze soen hunn. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren a bis geschwënn.